Кеше үзенең яхшы һәм начар икәнлеген каян белә ала? Без бит инде, әйберләргә карасак, базарга чыгып, бу яхшы әйбер микән, әллә начар әйбер микәнлеген акылыбыз белән һәм аны тотып карап һәм аны ашап карап, иснәп карап белә алабыз. Ләкин үзебезнең яхшымы, начармы икәнлекне нәрсә белән үлчәргә, ничек белергә? Менә шуның турында сезгә бер хәдис укып бирәсем килә. Калә Расулуллаһи саллаллаһу алейһи вә сәлләм,

Син яхшы дисәләр, син ул вакытта яхшы буласың. Әгәр дә күршеләреңнән ишетсәң, синең турында, Бу кеше начар кеше, дип әйтсәләр, ул вакытта син начар кеше буласың. Менә шул инде үлчәү. Күршеләрең әгәр дә сиңа яхшы характеристика бирәләр икән, ул вакытта син яхшы булып саналасың. Әгәр дә начар икән, вак та начар. Менә шуннан белеп була, кеше үзенең яхшымы, начармы икәнлеген белергә теләсә, күршеләре нәрсә сөйлиләр, шуны тыңласын. Ләкин инде күршеләргә барып бит сорап булмый. Сез ничек дип уйлыйсыз, мин начармы, әллә яхшымы, дип бит инде Аларга шундый сорау биреп, алардан, әйе, белеп булмый, чөнки алар синең каршыңда оялышлары мөмкин һәм син начар булсаң да, әйе, син яхшы, әйбәт кеше дип әйтешләре мөмкин. Ләкин алай сорап булмый, килешми. Ә ничек соң белергә? Ничек соң белергә? Белер өчен, мөхтәрәм җәмәгать, ул кешеләрдән ишетелә, башкалардан ишетелә. Күршеләрең бит инде синең турында сөйлиләр, Менә фәлән күршебез бик әйбәт күрше, аның изгелекләрен бик күп күрәбез, Ул һәрвакытта ярдәмчел, һәрвакытта безгә авыр вакытларыбызда ярдәм итә, балаларыбызга һәм үзебезгә яхшы караш белән карый, дип әгәр дә сөйлиләр икән, ул вакытта син ишетәсең, ә, мин начар түгелмен икән, диеп, Әгәр дә синең турында күршеләрең башкаларга сөйләгән вакытта начар сөйләсәләр һәм син алардан ишетәсең үзеңнең начар икәнлеген. Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, күршеләрдә бит төрлечә булышлары мөмкин. Кайсыберсе алкаш, кайсыберсе карак, кайсыберсе зиначы, кайсыберсе гайбәтче, кайсыберсе яла ягучы, Кайсыберсе имансыз, кяфер, башка диндә, сине яратмый торган, динеңне, үзеңне яратмый торганнар да булышың мөмкин. Ләкин бу җирдә нәрсә дип әйтәбез? Без андыйларга карамыйбыз. Ә бу җирдә, мөхтәрәм җәмәгать, яхшы кеше, яхшы күрше сиңа яхшы, әйе, сүз сөйләсә, синең турында яхшы сүз сөйләсә, Менә шуннан белә алабыз, син яхшымы, әллә начармы. Ә тегеләр инде игътибарсыз. Зиначылар, алкашлар, наркоманнар, бандитлар, худинлиганнар, алар нәрсә генә әйтсәләр дә, аларның сүзләрендә дөреслек бик әз. Әлбәттә инде, алар да әйтешләре мөмкин, Күршебез яхшы, әдәпле, әхлаклы, ярдәмче, дип, ләкин аларның сүзләренә таянып булмый. Пигамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлам бу җирдә безгә, әйе, күрше дигәчтен, яхшы күрше сиңа яхшы бәя бирсә, син яхшысың, әгәр дә Яхшы күрше сиңа начар бәя бирсә, син начарсың. Шунарга күрә, мөхтәрәм җәмәгать, без нишлибез инде? Әйе, менә шуларның сүзләреннән карап, үзеңнең кем икәнлегеңне беләсең. Кайсы бер вакытта күршең, яхшы күршең сине, әйе, бик начар сүзләр белән сүгеп тә ыргытышы мөмкин. Турыдан-туры, әйе. Чөнки балаларың бакчасына керә, Кәҗәләрең, сарыкларың бакчаларына кереп бөтенесен ашап бетерәләр, карамыйсың, һәм сиңа инде күршең әйтеше мөмкин, Нигә инде син балаларыңа карамыйсың, нигә тавыкларыңны минем бакчага кертәсең, бөтен чәчкән кыяр-помидорларны ашап бетерделәр бит, нигә сарыкларың, кәҗәләрең карамыйсың, дип турыдан-туры әйтеше мөмкин. Һәм син инде шул вакытта белә аласың үзеңнең кем икәнлегеңне, син яхшы күршеме, яхшы кешеме, әллә начар кешеме. Әгәр дә инде син нең турында турыдан-туры яхшы сүзләр сөйләсә үзеңә, әйе, син инде белә аласың үзеңнең яхшы икәнлегеңне. Әлбәттә, адәм баласы Аллаһы Тәгаләнең Коръәне белән яши икән, Пигамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең хәдисләре белән яши икән, ул вакытта, ул вакытта яхшы кеше булыр, иншаАлла. Бу инде Пигамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең бер хәдисе, менә сезгә аны ирештердем, үзеңнең яхшы Кешеме, начар кешеме икәнеңә белергә теләсәң, күршеләреңнең сүзләрен тыңла, алар сиңа бәяне үзләре бирә. Вәссәламү аләйкүм вә рахмәтуллаһ вә бәрәкәтүһү.
Әй мөселман, әй иманлы!